mushanzi ari kuharare mutarisirei pakrismas ndo dzamuri kuenda nadzo here idzi ha zvaka

ndatambire tsamba yabva kuchina eparudwa eh, munhu anogona kutamba zvine tsika une magariro wawawo yatoti pachirungu tsika unonzi magaus aiwa hakuna magau
ende kana takunotamba hatida norasa unupanapa tinowanyarikana mai vangu vari panapa munhu andorispekta kana achindiona ndiri pabasa kudai vanonyatsoona kuti family planning yangu iri pabasa
vanonyatsoona kuti family yangu iri pabasa baba namai vakaroorana vari two ndo family baba namai vakazongoita vana ya planning vaona madzimai wangu ava kozoitawo panapa wega rinyatsoona kuti kagirlfriend kangu aka ndakadana naye bva yari mwana mbiri kudai so eh, haikona akura akuita

magarden boy ari pana wobva ipapo mweya utsvina iri pana wobva ipapo vakarambwa vari pana wobva ipapo makorokoza ari panapa wobva ipapo aiwa usiyanai naye koindawa e eh? chii maakadi henyu maamuka sei handikunyepere eh. kana ndakutaura nezvauyu vanenge vari braz wangu wapi Ava mdara ngwa. Mdara. Eh. vabva kubasa nemota yavobasa nemotokari avo nemota vachidrive apa vanogara kuborodeo apa vanoshanda kunhingiri kunyaradzo yes apo ndivavo vasvika pagedhe voridza bhera kuti munhu avavhurire gedhe yes posha anovhura gedhe votaiwa regai ndivhure ndiga gedhe paanodzika mota kudai vachida kunovhura gedhe yes

saka mwana amai hatidi kurasa unhu kudai anditi kana kuri kumadzimai asori ah, mwana amai unozaparovera mukomana u zvadairira kusvika pachibereko changu wati Saka dai ndasina chibereko ndingadai chiitisa mwana sei? Ah, zvakasiyana.
Oh. Murume ana uyu. Yeah. Ona vabereki kunditarisa. Ndezvo ndatoenda kuchipatara. Koitei?
Unoiswa jodhewu. Ah, ibvoko sei wadaro? Ndiri kunyanya kumitisa kumba uku.
gore mwana gore mwana mukadzi ndiye anoiswa uyiyoyo tikagara taiswa tese zvinobatsira aiwa hakuna zvakadaro bcause kumadzimai dzimwe nguva iri kutobata even akaiswa ya aobvious jadeu iru saka rikagara ranzi kumurume ane kumukadzi rinenge rane pawa kungoda kudai ndara mafunga kuvhura bhabha ere nechigero atanga ah,
saka kumana ngatitambe ngatitange tamborosana kwana pokati kona inana nyaso oyo kachena mutamu oyo nani sisi vako ndo vakugeza vakakupfekeza zvakanakanaka ndatenda hangu uudze sisi vako kuti hanzi na matsotsi handidi munhu ane utsinye nemumwe mwana
dresi rakanaka ko moskito neti ndeyeipa dresi
Haisi mosquito net. Rakasonwa rakadaro. Kana takutamba kumana. Vana baba musara sono muchidai. Amai pana patinarumwa vari kunyimwa apa. Kunyimwa sadza kumba. Nevakomana asati varoora. Kana makutamba tambai madhanzi esaya. Please siyanei neapa. Vakangodaro.

hanzi kudii tamba zviya tsika hunhu nemagariro musingaite sei tisingarase hunhu matamba seya majaivha ndarova paya yaitowanikwa kuchachi nhasi musi wesande kuda achinzi kudii pamandiona pandauya papresent worship present worship up
pamatestimonies testimonies pana pasina napo panofarirwa nemunhu wese pakufadza sera pemunamato ndaiti musitara baba neri mwanakomana neri mweya mutsvene haufa mweya mutsveno wakadai remember tine mapastors ari panapa vari pano vatendeuka nhasi vari pano
vari kutsvaga vari pano obadi
tonyarira pano uyai apa tsano kana tasvika munongotaiwa vari kufara
naika yamunofarisa

tamba zvine tsika une magariro usingarase madhaiva varume apo ndeapi wati ngati usingarase uno uno muzimbabwe ya majaiva ndaroa ndeapi kune wese akaenda kuchikoro akadzidza akaaverenga papi pacho akanyorwa musilabhasi yehistory inochinzi kudii waona pana ipapa people making history tinomaziwa kuapa ndepapa chinese revolution tinomaziwa

Apa mauraya. Kuurayei? GMB nemabranches zacho ese. Apa mabatanidza. Batanidza chii chacho?
Nzira mbiri dzinosvika muHarare. Chazipi nzira izvozvo? Bulawayo versus Mutare. Ah, hatina time. Yes.
Rova ko kumwe kweso. Ehe. Copacabana hainyanyi. Hainayo Copacabana, hainayo kune vanhu.